An apwoyo tutwal omera me miyo myero akar me tongo wiye macego cego bene luto kadi ka latin kare na moni tye kong an bene abolo i agulu ce gwok en aye dong koni lel dong cubbi ka wek omate maber. Ma onaka aye awacci, latin gwokki ka dong tye dong kare, en aye dong megi. Ci kite ka dong ojony nining, in dong bene icako ki nying gin mager, ci ituc bong ni Cimba. Ci ka in inen ce welo ado obino i gang, ci awaco ni, aa, gitye ka wot ogero. Ci moyo ojak gine.

Ceng ca an atito ka maleng ni, Wun woto pi kulu madongo mada. Wot pi cawa apar wiye abicel labongo nino labongo yweyo tek. Dano jwi ineno mere dege tuk-ki, pe gingeyo ngo a timo i komi. Kit ma Ceng ca an awaco ni. Miya moni ka dong inen en latut tugu dong ile malo ni in winyo kita cilang waco wa lar bar ket ke nga nga gi kristaya dong bene waco a ye cunyi ne dong ibye en gini ca me yo ci ci cero ci di dire malo ni di ka inen yeju i pol ci wa wang dok ticel dong ma ma kwena ci ci en goro ki wi pol ki ngin piny dong inen ko ni o ka dong cako tupe Dok kulu ni eni man pe kulu man me tuku tuku. Ki wan po ri twal la ceng un leko wu. Kelu wu wa kany. Kulu ni eni man eni kulu ma e no ye la ceri ba. Jo a ino kanu ni man eni man yo gene man ne mu yo na gini. Wen gi. Wen gi.

Ci wun bene wunen kit ma wan wubidwokowu kene. Tuku pe iye ba. Wun wuneno kit ma wan wubidwokowu kene ki jami weng. Ci an apwoyo tutwal binowu, nen man binowu ni eni. Kit laceng ca wan oloko ni wun pe wubino i tuku. Wun pe wuwoto kany i goco. Mon bino kany macalo cwale cwalo in muzee, in ibino kany ka mingo pwony. Dok bene ni eni nyuto cwiny ma mwa ma wan watye kede kany. Ni amon ni wan watye i tim. I tim nen wan kany kome wan pwonye i kinwa kekenwa. Ci ka in ilimowa kit eni, man ekelo ot kwan pa acoli. Pete ki kit yo mo ma wan twero pwoyo nying kwede. Kiketo kwan, ot kwan, ma naka yang en aye wang O-ni, neno wan dong otye iye. Watye ka nongo pwony, watye ka yamo, watye ka bedo ki yom cwiny, watye ka bedo ki mar. Kite ni pire tek ba. An dong abedo kany kuom en mwaka dong abiro. Man aye wang me acel. me neno dano ma oteggi ma oruko tok ata i wiye me bino i kinwa kany pe yot man opwoyo lacwec tutwal pe kwo ma megi ma en oye pud ni in ibed i kinwa pien lokke dit dong kite ka koni Wan oa me cito paco, wan olego mere lacwec, mere mere ki wot kedi, in ibed i kinwa kany me yom cwiny, dogola mo keken ma diki bi yabbe, ot mo keken ma diki bi lwongo in iye, wan omiyi mapwoc, pien ot enoni pe bibedo rom kit ma in inongo kede, pien dong in iweko tibu bacori, iweko laa. ma pe wan ni eni dong twero goyone ci wan odwoko pwod bol acel ki omera jegele nen wot eni man dong wot me rile eno muzee dong woto kedi eni wa i kin piny but lobo ni Kare okene dong bene en dong me waci ni woma inde mak omegi ni en neno omegi ni en kono paco ca kono kwija weng omegi ni ci wot eni man wot ma walwodo ka in idok i paco ma in iywe in ilwodo ci macalo cweli nongo atamo wer ma in iwero kany wer mapatpat mamit mukato asas Wanne en obedo kany i nge Yecu. Kere in iwaco kere ni, kere ka dai cwel dong, wai dai cwel dong otumo ni ning, eno in ibini nong. In ibini nong. Pe waweko kitwa calo kaka. So, an pa loko mapol, an alego twal ni amiyo bene pwoc. Nen kany kumercani, wanne eni kere ka bed ni otok ata pe waneno tutwal ento wan watye ki awobe madongo i nyimwa dong i kit pa Acholi wan olubo en owaco bong tyen ma angec lubo ma anyim omegina omegiwa madongo gitye kama tye Mr. Bongamin tye ci en tabu en wan eni wan wan pud dong wan aye wa i foot soldiers wan wan iketowamagi. kacel ki Lubanga deyogi Robert dong bino en ki awobi mukene ringo tal-li dong wan dong ocako kany ba wan ocako kany odyerowa ni miyo tal i cingwa wan dok oringo diki ma cwali manyen obino wan dok omiyo tal i cingi tin en ki dog ticca ni dok acito ni no leb abiro

i babakio ka ca wek gin orwatte ki ya lwak mukene ma tye wek wan omedde ki julugi piki ma gin leyo ka kawa kany ka wan dong odok gang ka neno tic mukene ma paco an atamo ni i wiye man macek inge wan luwibye lok watum ko ki mukene wan dong oketo ni wan dong omenyo i toronto kany ka cwe wati wa i gulu city